איר הערט זיך צו צו פראסטע אידיש סעזאן פֿינף, און איך הייס אסתר. איך פריי זיך צו זיין צוריק אין אייערע אויערן. איך האב געהערט פון אפאר נייע געסט און איך מיין אז דער סעזאן וועט זיין דאס סאמע בעסטע. אז איר ווילט זיין א גאסט, שיקט מיר אן אנזאג אדער בליץ בריוו, איך וויל הערן פון אייך. איז טייערע צוהערערס, וויפיל אידיש האט איר געהערט די וואך? איך ווייס, ס'איז אפט שווער צו כאפן א אידיש ווארט. אבער איך האב געהאט אזא מזל, איך בין געפארן אויף אידיש סופאך אוסטראליע. אפשר האט איר שוין געהערט וועגן אידיש סופאך? א וואונדערליכע פאר טעג וואס קומט פאר אין מאי הינטער מעלבארן. אין דעם עפיזאד וועלן מיר שפילן א שפיל וואס הייסט וואס האב איך געטון אויף אידיש סופאך? אבער נישט נאר דאס האב איך פאר אייך, איר וועט אויך הערן פון טאמארע מיקנערין, טאמארע לערנט אידיש אין לאנדאן און זי וועט רעדן אביסל וועגן דער געשיכטער פונעם אידישן טעאטער און וועגן אביסל אידישן טעאטער וואס איז לעצטענס פארגעקומען אין לאנדאן. זייט איר גרייט? גוט! לאמיר הערן אביסל אידיש. פראסטע אידיש. אידיש סופֿך אויסטראליע איז איינער פון מיינע באליבסטע סוף וואכן אין יאר. פארוואס? איך קען פארברענגען מיט אפאר פון מיינע פריינד און באקאנטער פון די אידישע וועלט, טרעפן זיך מיט נייע פריינד, און אלס אויף אידיש! איך האב אסאך הנאה פון פארברענגען מיט די אלע צענערלינגען דארטן, און די עלטער דור אויכעט. דער סופח צייטפלאן איז אנגעפאקט מיט אזויפיל אקטיוויטעטן פון אינדערפרי ביז שפעט אין אווענט, איז לאמיר טרעפן וואס האב איך געטון? אין וואסערע אקטיוויטעטן האב איך אנטייל גענומען? נומער איינס, טעאַטער שפּילן. האָב איך געשפּילט אין קאָמישע און נאַרישע טעאַטער שפּילן? נומער צוויי, אַ רעדער וועגן מאַק שאַגאַלן אין מאָסקווע. האָב איך געהערט וועגן דעם קינסטלער מאַק שאַגאַלן און זײַן אַרבעט פֿאַר דעם מאָסקווער ייִדישן טעאַטער? נומער דריי, מעדיטאציע אן תערוק. האב איך געמאכט א שיינע מעדיטאציע אויף אידיש און גערעד וועגן דער צוקונפט מיט תערוק קארטלעך. נומער פיר, טאנצן. בין איך געשפרונגען און געקראכן און אפילו זיך געלערנט אביסל באלעט.

וואס מיינט איר וואס האב איך געטון? וואס האב איך נישט געטון? איך האב געטאנצט, געשפילט, געמאכט מעדיטאציע, געשמועסט און געהערט אסאך אידיש. יא, אוודאי האב איך געמאכט די אלע פֿינף אקטיוויטעטן, און נאך! איך האב אויך געשפילט אין אידיש טאסקמאסטער, אויף זייער, געזונגען און זיך געלערנט אסאך. אונזער גאס היי יאר איז געווען קאליער בארדולין, קאליע שטאמט פון ביראביזשאן און איז זייער אן אינטערעסאנטער רעדנער מיט אסאך גוטע מעשות. ער איז אויך א אידיש לערע און אמאל האב איך זיך געלערנט מיט אים דורכן אינטערנעץ. ס'איז מיר געווען א פאגעניגען זיך צו טרעפן מיט אים פנים אל פנים. דער גאנצע אידיש ספך איז מיר געווען א מחיה.

מען האט געהאט באקאנטע און וויכטיגע טעאטער טרופעס אין ווילנע, ווארשע, מאסקווע, פאריז, ניו יארק, בוענאס איירעס, לאנדאן, מעלבורן, ארום דער אשכנזי אידישער וועלט. היינט צו טאג האט מען נאך אלץ אידיש טעאטער אין שטעט ווי מעלבורן, פאריז, ניו יארק, ווארשע, מאנטרעאל, תל אביב,

האב געשפילט אויף אלע דריי טעאטער נעכט פון דעם סעזאן. צוזאמען מיטן שרייבער, רעגיסאר און שפילער דוד שניידער'ן האבן מיר אפילו געשפילט אפאר סצענעס פון מירעלע עפרעס אויף אידיש, אין דעם אידיש טעאטער סטיל וואס ער קען דורך די באבע זיידען וואס האבן געשפילט אין אידיש טעאטער אין מזרח לאנדאן

אויב דו ווילסט אנטייל נעמען אויף זיי, לאז וויסן און זיי באגריסט. א דאנק טעמארען! אלעמאל גוט צו הערן וואס עס טוט זיך אין אנדערע שטעט. ווילט איר אנשרייבן א קליינעם באריכט וועגן אידיש אין אייער שטאט? אדער וועגן עפעס א פראיעקט?